Amoto dano weng oludona ni i yoo kare mo idog gang mo tye mego mo ma tye ite rwot gibedo idog gang madwong dano kare ca gibedo idog gang ci dong tye Omego mo tye ki lutino anyirane. En dong odiko owaco ki lutinone otero bel ka moyone i wi laro ci owaco ki lutinone an abicito aye i poto wun dong ka wudong gang ka bel dong otwo wudin bel ci dong wuter wuyub moko kwon wutedi an abiriyo i poto ka dong adwogo Nongo dong aol lapar twero tedo owinyo lutino anyira waco wa owinyo ceng ryeny ma dong bel dong oromo adina lutini dong gukwanyo pam gucito dong ka dino bel winyo mo otugi tuc openyo lutini lutino pud oguro bel be peya gucanyo wa kicel mo ci winyo ni obino openyo lutini ni lutinone Megiwa ocito kwer, ci lutini guwa ni, 'Mamawa ocito i poto, ci winyo otugo ecako wer, Lutini lutini kidi kiji kiji, lutini lutini kidi kiji kiji, megiwa ocito i kwena kidi kiji kiji, megiwa ocito i poto kidi kiji kiji, ka obino kidi kiji kiji. Owacce ni, Kidi ki jiji. Lakodi winyo mo ni kidi ki jii kiji obino kany kidi ki jii kiji yibe ogudo piny wa ki conge oumo ngom aya latinni lutinni gua malo gucako myel lutino myel oo winyo tye ka mede ameda ki wer Mit pa myel, ngat a dong tamo bedo ni bel ki dino bene dong pe, lutino tye mege ka myel, winyo tye ka wer, Lutini otini kidi ki jii ki jii, lutino lutino kidi ki jii ki jii, Migiwa ocito kwena kidi ki jii ki jii, Migiwa ocito i poto kidi ki jii ki jii. Ka obino kidi ki jigiji, owacce ni kidi ki jigiji, lakodi winyo mo ni kidi ki jigiji, wubino kany kidi ki jigiji, yibe omako piny wa ki conge ogudo ngom, eh lutino myelo piny dong bino abina ka yuto, mami ki i poto pica bene dong gitye ka dwogo. Bel pe gidino, pii pe gitwomo, tedo pe gitedo omego dugu ki i poto nongo lutino dong guol ki myel ento bel be pe gidino tic mo keken ma gitimo tiyo be pe omego keco wa ki lutine an acito i poto ka tic piwu wun wudong gang ka tuku keken Pingo pe wutedo? Pe wutwongo ber pii? Pe wudino ber bel? Diki ka dok wunwoyo lakit timwu-ni opeke, diki agoyo dano me aneka. Lutino guling, ngat man neno wang awote, ngat man neno wang awote, ni, Aa, mami timo maber, diki dong pe wanwoyo. ni Aya, tyen pud abitimiwu kica, diki dong kica peke, diki adugo ki odoo mi kicel, wupopo ma nongo alwero maber, diki wungut ka pe wuwinyo lok, an adek jo muding, Aya, migigi ocanne, gitedo, piny oru. Megigi dong otero bel mukene wa ki en, tyen ka keto bel en, tyen dong pe ogene, pe odin bel ci wakwit wunu wa wudingngi, anongo gitwomo pii kiyweyo ot, wuti tic ma kitiyo gang an atye ka cito i poto ka tiyo tic me i poto piwu, wuwinyo? Anyira ni wawinyo. lutini gubedo ca ma myero dong gucak tung tic icito i kulu, idin bel, iywe ot, itimo ngo, winyo otutuc. Ci lutinne megiwu ocito okwe ni mamawa ocito i poto winyo dok otugo ecako wer, lutin lutino kidi kijii kiji, lutin lutino kidi kijii kiji.

Lutino myero piny oyuto ma mar gudugu nongo pe gitimo gin mo kite laworni adada eni tin an awobi awacwu ni ngo kato kany obino but piny ma peya abed aloko lok mo aya ma lutini dong gubino peya abed guwoto mami timo wa kica ya mami timo wa kica Ginagengowa myel-li dong gunongo ni myero giwac ginagengogi i dino bel-li wa. I moni, ginagengowa dino bel-li tye winyo moni kany ka winyo ocito i poto, winyoni bino cako wer wero mamit wan dong wabedo ka myel en aye dong gengowa dong dino bel pe watwomo pii, pe watedo. Moni in kong, kong pe igowa ya? In diki kong in pe icito i poto? Wek in ka idong gang kany kong in bene iwiny, winyo ni bwero ma kadi in bene pe ibidino bel ya mami mego wa ikumeno ni ee ni an pe amyero lutino ma lugoba ba ni mami kong dong ikur ya diki kiken teke dong winy ni pe obino wan dong pe wadino bel ci dong in igo wa nongo watimo kakare winy ni ka in iwiny ada mami in pe ibidino bel Aya, oke, tyen pa abiguyiwu diki dong, ka pe wutimo, an dong pe abicito oko i poto ada kit ma wun wuwaco-ni. Omego-ni obedo gang, gimoyo bel, ca me dino bel oromo, winyo-ni otuc ma anyira-ni gucito gimito cako dino bel ni lutinne, omegiwu ocito okwer ni omegiwa ocito i poto.

Eh, omego a malo ka myel ki anyirane. Jon omako myel. Eh, lok, lok wun i kare ada, coka pe dong wutwero dino bel, man dok mitte wee? Jon omyelo, Jon omyelo. Eh, winyo man, man kara ginaginwu, ginaginwu tic gang i kare en? Awinyo ni kit amyelo mamit ogero wer mamit tutwal li winyo ni myero lokke pe dong waling kede dako ni ocako tito ne ki cware lok ocako winye ni aa lakit winyo moni bino gang ajoni bedo ka wer mamit winyo ni wer mamit tutwal myero kong but bene onge lokke icwal lok kong but onge ni ayela pe wek winyo ni but wa aye oke icwalo gene icwalo luticce. Pi moyo bel, lutic a Rwot bene dong gubino dong gukanne i nget bar kenyo. Lutino anyira ca me dino bel oromo, winyo otuc, winyo ocako wer en kit ajwi-ni ma ya ma dong myel ko, myel opong dano dong dwong dwong en lutic a Rwot weng en megoni wa en babagi, dano tye i myel, winyo tye i wer kany twere ko. Awinyo ni mit tutwal geni wero ma mit tutwal myero ki mak wek ngo te rwot bene owiny aya lutic pa rwot dong winyo ni tye mere ka wer kany lutic pa rwot jo mukene tye ka myel jo mukene tye ka kino winyo gukiyo winyo gutugo mako winyo ni cwiny mako winyo aa dong otum iter dong wek rwot bene owiny Gitero winyo gang bot Rwot, cako boko ki winyo kita winyoni ki Rwot kita winyoni wero, Rwot wa kong kiyub gene ma pud peya awinyo kipenyo ni winyo wer kong kiyub ot awinyo, cako yubo ki gol maber ki tado ma winyo pe twero kato keto iye winyo dong iketo i wi meja dong iwaco winyo in kong di iwer wek Rwot dong owiny. Winyo ocako wer mamit rwot bedo ki bwonyo ni mur mur winyo wer mit eeh wer man mit ada man dong ka an gire dong abedo mot ma dong gin atye ka timo pe dong abedo gire ka winyo rwot dong oyero kin mone acel ma en maro dong otero winyo i ot dako ma en maro adada-ni winyo dong obedo kunu Ki i kin gang dog gang kenyo onongo tye anyaka mo i ot minne lareree latung twer lapele wange toktok oding bene nya-ni dong tek ni dong gene dano ocito i poto nyako-ni oyubo bel tye ma aregu bel ma wiye wiye ni tyen aregu. Nyako-ni ocito i ot ka ma winyo tye iye-ni, ocito oyweyo kidi, oyubo dye ot-to maleng, oyubo bedo, oonyo i wi kidi ci dong openyo winyo wa ni winyo ka iwer kong wek areg kwede do, winyo ocako wer, latinni latinni kidi kijii kiji, lutino lutino kidi kijii kiji, migo ocito i kwena kidi kijii kiji, migo ocito i poto kidi kijii kiji, kawo obino kidi kijii kiji, Wuwacce ni, Kidi kiji, kiji, lakodi winyo mo ni kidi kiji, kiji, obino kany kidi kiji, kiji, ibegudo cing wa ki iconge umu ngo? aa nyako-ni wa itye ka rego wa ipud pe iwero malongo tutwal, wer dangnge matek winyo wa ka imito awer matek-ki ci ikwanya ki i ot-ta ni. Pien ot i ding genga pe weko awero maber tutwal, nyako-ni okwanyo winyo, oyabo doggola ma ding ding, winyo ocako wer, winyo owero nyako-ni tye ka rego, nyako-ni wa ipwodi med dwoni, winyo wa ka imito amed dwona ci kwanya-o iketa i ngom. Nyako-ni winyo, nyako-ni okwanyo winyo oketo i ngom, ee winyo ocako wer, winyo owero ma ni onok ci pirrrr winyo otuko, ah nyako-ni kome ni rwot man atimi nining winyo pa rwot otuko man atimi nining, bel dong rege ko dong ocako jubo bel mudong-ngi oketo ojubo omoko kwon ki bel odong-ngi dong bene ikaro karo wek pe inguke. Otugi jubo doko i otgi, ma be pud odok adoka kit i en. Rwot obino, rwot owaco, Aa kono dok ageno aol twatwal kara abed piny awiny winyo, winyo dong pe, ni winyo ka iwer, winyo dong pe. Lok oca ni, Ngo mutimo winyona? An pe atye ka neno aweko winyoni jwi bedo kany ka apenyo, wero, man dong ngo mutimme? Ngat man dong neno wang awoti kame, ka dong jo mukene wa, Ee, en anyaka moni eni, en aye anen, en ogene, en obino ka ryegi i ot kenyo. Ocako lwongo nyako-ni ni, In irego i ot gang bot dako pa Rwot kwica ni irego, ni ngo ma dong otimme? Nyako-ni ocako tito gin ma dong otimme, ni Cit ilwong lunyodoni. Nyako-ni ocito olwongo minne gin ki wonne, Rwot owaye ni, An pe amito lok apol, nyawu e. Wukwanyo winyona ki i odi ka ma aketo iye otero wek owiny otuko. An pe amito lok mo keken, amito winyona kidwok cen. Ah, ladit dong itimowa kica wanongo nining ni pe amito winyo lok apol? An amito winyo! Jon odok i otgi ma rampiny oloyogi, min anyaka-nu ocako gene. gucako celo peke celo peke gucako yubone gucako wot me cito ka yenyo winyo, winyo ka dong otuko cero mere opar joni ocito gio i lum ka ma winyi dwong ata gilwongo winyo man, winyi kong iporo koko ba kadi gudu meno nongo akurigi.

Wa camgi dong tye ka tum atuma bene en pul gi ma guwoto kwede ni gucito wa i dog nam guo kunu gucako penyo lwongo winyo man gi penyo winyo man kok nongo en ko lwongo winyo man gi penyo winyo man kok nongo en ko gilwongo en ni eno ni winyo ni obino.

Jon wa en winyo ni dong ee ngat man dong nen wang awote, winyo tye ka wer ngat acel dong obedo i nyim winyo kany en dako ni dong obedo i nyim winyo kany winyo tye ka wer dako bedo ki bwonyo ni muru muru mo, cware dong owoto ki nge winyo kwica dong ocito okiyo winyo ocako mako winyo aa dong man wan dong igi dong yom maka ber ngat-ni maka ber piny wek dok oloo ba winyo ni eni neno Ka myel okelo lokke i komwa twon wote wawot-ni, jo-ni ocako wot dong me dok gang ma igi dong yom, gubino gang nongo dong piny oloyo jo, lutino dong odong kengi gang nongo mamagi ki lubii babagi dong pud ocito ka yenyo winyo ma dong guo, gucito acita gang arwot-ti, wawinyo ni pe wa Wi ot Rwot pe wagwoko ka koni wawaco wagwoke, wan watwero gwoko ka dok otuko, onongo winyo ni pe obedo yot. Jo-ni gucito bot Rwot, gucako wacone ni, Rwot, ya wanongo winyo, Rwot wa iket i wi kom kong wek wanen. Eketo winyo wek ka ogero kel, kel ode, kikelo ode, kirwako, eket dong wek ka awiny. Oketo winyo, winyo ocako koko rwot dong wa aye en winyo na ni eeh ka nongo i pe okelo winyo na ni nongo an dong pe angeyo ci gire i guma ber wun dong wukelo winyo na an pe ado atye ki lok mo mapol pien gin ni nongo an amito an nongo amito ga ni winya ki dwok cen kita wun dong wudwoko cen ni lok go dong peke ento myero inen ni opwony lutino wek lutino pe obed Lureree tutwal pien lutino jami ma pe migi jami pa ludito in ikato iye ka tuko in itimo gin ango pwony myero orom lutino an pe atye ki lok mapol pwony mo pwod mo ma abimini wa kit ma dong wun wukelo winyo ni pwony mo dong peke wan wumedde wunu ki ngo ki kwo wa kit me nino ducu ni Dong gidwoko winy i ot, jo ni dong gudok i otgi dong gicako bedo ka ciko lutino ka pwonyo lutino wek pe gubed ka tingo lok gitero ludongo ni oket pwonyo wa ni ngwete i gin ma pe nongo migi myero in pe ibed ka gomo gin ma pe migi pien onongo omyero okelu twon lok ki jo ni ma ka nongo pe jo ni lunyo ni ginong winyo nongo dong pe angeyo pwod ango ma gibimini gi.